Fellow Zimbabweans, hatihlangane ngapha eusuku ngesikhathi ze 8:30 mhuri yezimbabwe ndinokumhorosai nemufaro ngatisanganei manheru anhasi nenguva dza 8:30 let's meet tonight at

maswera seiko mhuri yezimbabwe hama neshamwari kumatimana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 15 october 2025 apo mhuri yezimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yezimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza so kana kari kekutanga mhuri yezimbabwe kusvika pano pazimstream tv tinokukumbirisa nenyasha dzamwari tinokukumbirisa nenyasha dzajehovha kuti ugare waita like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update Mhuri yeZimbabwe, muzuva ranhasi masikati ezuva ranhasi e, takubatirai update maringe nemashoko apostwa iwo nacomrade e, Bombshell Geza nenguva dza e, 16 minutes to 3 kana kuti quarter to 3 ndo papostwa ipo post yatakuratidzai vhidhiyo ratakuisirai pakutanga apo comrade Bombshell Geza vanga vachitaura ivo vachiti muzuva ranhasi 15 October 2025 nenguva dzajairika nguva dza 2030 vachange vachizopa another address concerning musi wa 17 eh, october kuti chiiko road map yemusi wa 17 eh, october ndiyo yavari kuzopa muzuva ranhasi so munhu wese nenguva dza 2030 ari kunzi ngaabatike payoutube channel yacomrade bomshogeza kuti vaudzwe road map yemusi wa 17 october 2025 so ndo update takubatira mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi so zvakanaka kuti pinde mucomment section mhuri yezimbabwe kuti tinzwe muono wemamwe mazimbabweans kuti mazimbabwe e, anozvitorawo sei zvataurwa nacomrade bomsho geza vachazouyawo here e, vachazoenda here kundiona live kana vachaita sei vachazoparticipate here mudemonstration kana kuti havasi so pari zvino mhuri yezimbabwe zvakanaka kuti tipinde mucomment section kuti tinzwe muono wemamwe mazimbabweans so as we are getting in the comment section so mhuri yezimbabwe in the comment section vanhu vari kutaura vachipa muono dzakasiyana siyana and the first comment that we are seeing, we are seeing in this comment tiri kuona this poster zvanzi eh, power is not given is taken 17 october demo ndozvataurwa zvikanzi aiwa simba hauripiwi simba unondoritora wega hapana chazouya chikupa masimba but simba unoritora wega ndo zvatiri kusangana nazvo mucomment section and we are seeing kuti vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana zvanzi comrade bombshell i hope you are writing down the names of the people who were arrested on the first march and anymore and anyone that will be arrested under gesa movement general akapinda those people must be rewarded uh, handsomely uh, ndo vanhu uh, vekupa maakwa ivavo ndozvataurwa zvakare zvikanzi comrade bombshell kana mazopindawo kana kuti general vakapinda musazokanganwawo vanhu vaka, eh, vakaita mademo pekutanga eh, muna march eh, the first march yakaitwa eh, muna march, march yekutanga eh, ndozvitaurwa zvakanzi aiwa vanhu vakademonstrata ivavo musavakanganwawo e, kana mazopindawo kana zvazobudirira ndo vanhu vekuti muzopawo maakwa ndozvotorwa zvakare nekumwe kwai musavakanganwa and we are seeing kuti zvanzi imbotii pasi nezano pf comrade tione kana muine basa nepovoi ndozvotorwa zvakare nekumwe then this one said uh, can't wait to deal with zviganandas the napao way viva geza visa comrade uh, viva comrade geza ndo zvataurwa neumwe zvanzi mudhara uh, eh, bombshell there is confusion uh, please clarify some things ndo zvataurwa zvakare neumwe zvikanzi famba geza pasi nembavha ndo zvataurwa zvakare zvikanzi famba geza pasi nembavha zvikanzi vabva kungoisa zvinhu zvanga zvichseka zvikanzi tinotenda ko security yedu is it garantint ko chikafu tinonotora tino kumashopi api e, what about the marshals e, tine e, akawa, e, akakwana here ndozvataurwa zvikanzi e, glowing mudhara wedu ndozvataurwa neumwe ndo macomments atiri kusangana nawo in the comment section zvanzi e, zanopay faction after what you say chinhu chedu mashandisa henyu vanhu ndosvatara kwasvika after that muchazoti chinhu chenyu e, mashandisa vanhu vanhu vapedza kushanda e, mava kuti chinhu chenyu zvanzi neuzvi zvikanzi pasi nezvigananda ndo zvarehwa neumwe and we are seeing zvikanzi e, back to 2030 ndo zvataurwa zvikanzi my leader e, okay e, okay comrade tiripo na 2030 we are seeing zvanzi okay mudhara eh, will be there zvikanzi pasi nevapambi pfumi aya aka zvigananda zvikanzi abhasha zvigananda zvikanzi 17 october zvikanzi fambai nazvo zvigananda izvo ndo zvarehwa neumwe zvikanzi zvigananda ngazvimbofambiwa fambiwa nazvo zvikanzi abhasha zvigananda zvikanzi tinenge tiripo comrade eh, ndo macomments ari pano murese baba tiri kusangana nawo muzuva ranhasi Asi wo murezi wavo taona isusu kuti nenguva dzemangwanani just before we go. Advocate eh, Nelson Chamisa vaposta ivo vachichema eh, Raila eh, Odinga vanova ivo former minister of Kenya muzuva ranhasi. So muzuva ranhasi vanyora ivo vachiti saddened to receive the tragic news of the passing of eh, Muzi

eh, former minister of, uh, of kenya tichiti eh, may he so rest in peace so mhuri yezimbabwe tichizosanganapo zvakare pano pazimstream tv tichizokubatisai zvakare kuti chiiko chinenge chaitika munyika yedu yezimbabwe so for you to be part and parcel yezvese zvatichaya nazvo pano eh, just subscribe turn on the notification bell and for now is by tichienda kundokutsvagirai mamwe maupdates